Nang'akerete esemi ase narenge ekebarua ng'e chinsa kianda iga ngorema ogo nkabuga nogonkwania lakini nkanyora ogontebia ng'a yaani togosokwa gosari koroga mama. Riria buna narigereria gochiruborwa iga, nari omomura oyio o mentoro nadi nere otanganete kong'aka ogoaka okokoma, ore nere otanganete goaka na gotabora. Abeire amani ngoka, nabo nabuete nse, ako nachia goikaransa iga nse nkaransete nkamoboria tomokwamini korenta abana bamino bang'ite nkontiga abana. Yeso omwanchwa omorigereria o KC Connect naboigo Gusii Voice nerituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo echi iga chia Baasi Central. Eye ne ward ya Baasi Central eye egotoka ime ye constituency ya Bobaasi. Ekenyoro eke iga gekorokwa Getacho. Getacho ege iga kere ime ya Nyamache location. Aiga inde ase enka y'omogaka Mogeni Nyambeki. Mwaka oyo iga Mogeni Nyambeki nomogaka bw'enka eye iga asinde. Ekiagera etagaiga iga, na neri ng'a basubati mbare benki eye iga, bare abana b'omogaka mogeni Nyambeki babeire bare ase ensemo ya Kisii Prison, nigo basibire iga ase ensemo ya Kisii Prison emiaka ebere. Ng'ekiabairete ororo, nigo barwanetie ekamati yabo. Oitori nere gaiga gochia kwera ase omogani onki kiagerete esegi ekaba, naboigo ng'aki baigete kobwatwa bagasibwa, ng'aki process eria ogoika bakaba barabwo gocha gosibwa emiaka ebere. Eyio etaka eria basoka ewiki egocha, tariki ishirini na nane chiomotienyi oiga o kabere. Ntotake komanya omogano ng'aki orenge, nki kiagerete bakamorwania, Naki ekiina kiabete, mpaka bagaika gosibwa. Igo okaba nainche korwa bono iga mpaka tokore ase amarieta nkorokwa Brian McKnight, eh, tiga tochake ase oboamo mpaka twaikire omoerio. Karibu sana, ng'aki baba okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Lydia Nyaboke, omogaka one akorokwa Thomas Mugeni. Nere omonyene emochie oyo. Oyo nere omogaka one. Thomas Mugeni oyo okarenge ase omogaka Mugeni. Nere omwana oye omotangi. Barenge bare.
Bare abana batano.
Abamura babere, abaisiki batato. Igo bono aye naye omotangi omochie oye ekero tokobeka egegusi. Ee, ninche omotangi.
Ndi gwachete nke?
Nachete 206, ndi nanywa ame togocha. Mwanche omorigereria buna aeresire igo, Entomera ntaaria. Eki giatomera netiaria ne chikamati chiago chisibire. Prison. Gakorire emiaka ebere. Naende ekero tokobwati neri ng'a ebakorwaneti, kare otebia ng'a gese gwachete iga iga ng'aki gwachete iga ng'a okoretete iga, omogaka okoet because egamato eye mochantete ng'a nere yakoreteta, goikera mpaka buna mwabeire mokomenya nabarabwo gocha gocha ng'a ekero gwachete iga akonyora basokire to a point bono iga amang'ana aye ekire iga iga kare atweresa ng'a ebrief history.
Ogocha kwane iga iga eyi namomanyete, na omoiseke omwabo twamanyaine nere. goetera amayeri, nere onsigaanete, twagambete nere tokaigwana, akamanya korenta momura omwabo, togachana, tokairanomana. Twamenyire nere ase obogima obuya ang'e emiaka enane.
Oyio bono okoroku Josephine? Ee, Eh, nere ondetete. mosubati omwabo omogaka ogo, Eh. nere mwamanyaine. Ee, togacha nere mono twamenyete Nairobi, Mhm. tokanyora abana, Toga- ngairana gocha nka, bono iga nigo ngocha komenya nka okorora ng'a obogima bogasoa ko, nari twasoa bono koumerana na echikamati, komenya na chirochi bono buya nka iga iga. Togachaka ng'a na obogima botari obuya igo, ebirioga riogi, lakini rende twaumbia ng'a obogima nabo bore. Egaika twenty fifteen, omong'ina makabiara, oyio ore korokwa Florence Biyaki. akarwara agasoka korwara takona kwenda ebiriniki nyamagwa niga are eclinic mbaramanya oborwaire bwaye lakini rende omwana buna omokogoti okorokwa Rosemary nang'akerete esimi ase narenge ekebarua ang'e chinsa kianda iga ngore ma ogo nkabuga nogonkwania lakini nkanyora ogontebia ng'a yaani togosoka ogosari koroga mama. Igo rende ng'a bataranyora oborwaire na omong'ina nagenderete buna korwara, igo na okorokwa. Ng'a na erinde ang'ire buya lakini ingachia kotebia omogaka one oyio okorokwa Tom, nkanyora ng'a tarigweti kende, nkarora ninche akobekera amagoso ng'a aye inki okobera ne chigurubu ogotarerana ne chigurubu. Yeragancherana ng'a e- enchera egwatebwa ng'a nkorokwa ore mama mwabo, nere okara ng'a happy ki bo. Eeh. Tokabera nere lakini na omong'ina okonya koenda twebirie niki ekeraende nyagitari oborwaire bogachia bokanyorekana ng'a Ekansa yarenge ye Liraramot egasiganwa ende Nyagitari ya Eldoret bachie korwanigwa ororo korwa enyagitari ere igare mwamaraki kwa nyagitari b'ororo lakini ekero aika ororo atararwarigwa abana aba abaiseke ba chikamati chiane bagakana bagateba mama niga aruteire. Riita rikansa, mama airane gochika, mong'ina akaba aigwe iga are korwa Eldoret, agacha ka. Bagakana tarwa are korwa Eldoret? Ee, ng'a ngochia are koba arwa. Bagateba ng'a, ehe.
Bagateba mama tari koba arwa, tarwareti nokorutera, kansa teiyo. Mong'ina akairana gocha, lakini abana abwo engaki eyio bado naroi bare ninche inde kaiga. Mbagwasiriana bado tintugute, tintwabete tokogenderera kogwasiriana. Ninyore engaki yane bakang'akera nde gochia egoti igoro korema, ngoteebia omoiseke oyio Josibini ng'a, Ekero okona koboria omong'ina okoigwa ogoma ogokwana esemi, aye okoira ng'a mbuya are esauti oigwete. Intwe nintwe tore nere engaga, mama nomorwaire, turumboka. Agachia agacha lakini tanteebia. Agachicha nkare mogondo. Ekero nachicha nkabakwani, amatanga narenge ang'e iga inche nkagenda omong'ina oyi nkorentwe arenge, ngochi gocha ng'a nyore obogoiri mama omwabo. omoirire, naro pi. Bakamobeka ororo, bakamogacha igo ang'e omwaka, nkobaboria buna ki agenderete, ninko bwene are, ninko bwene are. Ngacha aye korwa ase chinsemo buna endugu yane Dismas, nkwenda barenge komorora, bagontebia ng'a yaye omong'ina nomorwaire, naende ninkonakorangeria are otakorenta abana nabwate gete. bamorore. Tinatiire bwango ase engencho y'abana abo erieta oborogi ndiachete, naende mbarandangerie. Me abwo mbamaete, naende noe ekero abanto bakonya gochia kobarora, aye tori gotebigwa. Tindi gotebigwa, ngotebigwa ngwo bwena aria. Ehe. Ngacha nkabera nkabera, rituko erimo nkanyora ko nabokire mambia omwana oyio ominto Josephine ochire, ariinete botuko. Nkamoigwa mambia ochire ore nyomba abwo. Rituko erio nare gochia mogondo ande nkooma narenge. Koongwa na kooma, riria nakorire kooma nkanyora orangeiri omomaaga omoke, omomaaga obiara oyo otigarie tao oyomo. Orangeiri na moka momura ominto nere bwa enyomba ende. Inka agake gochia itoroche nyomba isato. Bagacha bagatenena ase avocado yarenge nsa, bakandangeria enyomba narenge. ngasoka. Kumbe nonya ochi koboyia tabatebetie ekiya abarangereri. Ekero bono nainche natire naritwe abe abanto bane, agasoa korera. Ekero asoa korera, omong'ina ere okomoboria, Josephen, omong'ina ominto mbuya are. Agakira akamanya komotebia ng'a. Mama narwarete. Mama ngokwa are. Na oyo okomoita noyo. Tindageti ekurete ekure emonyore e compound eye. Ndagete ekurete ekero egokura emonyore gochiria ake moni. Ase nare ekero gwaikire igoro kwenda gochia eruti ya ime eye ogembe. Ase nare gati maburia ake moni. Inki ogochia gokora Seito riaria ere ime? mosura. Igo nde nchera kwenda gochia Oh. seito mosura. Yaani igo mama omwabo kagokwa, Kagokwa tinyorekana. etoke ng'a toiya Eh.
ase eng'encho naye kwamoeire oborwaire, Mm. in short naye kwamorogire. Ninche. Igo ng'ayie ati "Eh, orure Nairobi. Ochire. Ochire Nari bakanka.
acha- Naende ngoira nare.
Iga acha gontebia ng'ende. Eripoti Ng'wete acha gokwa.
temonyora. Eh. Igo naroche ng'ari yabeire mbesa Imekwa omong'ina, mbaya. Mm. acha agakorwa etaarifa ng'a aye bono omorogi oyo. Kokoigwa ekurate. ekonyoreria akemoni, origeretie mosura sei. Ehe.
Nkabeera, lakini rende omomango biaro oyio akamokana, akamoboria omong'ina omento tari korokwa, Joseph, kwairire omong'ina nyagitari korwa mwamoirete korwa iga iga? Akamotebia, Ee. Onye ntari komoroka inki atari gochira amorore? Mokamomura oyio omento akaegerera, akamotebia, Omosubati one ekero ndagokora. Goyinda esukuru, nere korwa esukari, iga abaete ribage nonye na omogaka oye atari komosaba besa, moshugurikere omorwaire. Ng'ai yago ndikaae gocha korosia one fifty, chiisa na esukuru, nyomba naende chiisa na efee. Akeigerera ng'a ona goaka esime gonsaba etransport, imorine. Ekero nanyora ogosingatia rende ring'ana erio bakochire kong'anyia ng'a ekura tete enyora, nkanyora e serious. Nkamotiga isiko. Nari togosomigwa ong'we obororoku bwakorire genda noe ndoche. Mm, nabo koigwete obororo okaraga ng'a Tinagete, totagete ase eyio. tinchieti roche, Ehe.
lakini ngasoa nyomba. Nkabatiga esukari, ngacha ngasoa nyomba. Nkarora ero tingoba nkaenda mpaka amaari. Nkarigereria kona ngatebia ng'a omonene one, naye omaete esabari eye. Onye amaene ng'a noborokia, borokia. Tinchieti gosoka, nkaikaransa nyomba abwo. Bakabuta aria, omorende oyio baare kogosia taiyo, bakagenda. Kera omonto akagenda. Mm. Abanto aba ache iga iga abarangeria. Mm. Ekero akobaeresa amang'ana aya, inki bare bagokwana? Nibamokaneti.
Mm. Ee, bamokaneti. Mhm. Bakagenda, nkabicha nkaroseria abana bane ranchi, saa tisa iga ntimogete nyomba nkanyora ogocha. Lakini nkanyora ochire buya, kebwororo ogontebia, anchete kondo kokenene. Inche omomura omonene. Agontebia Okenene, inche nkogenda ande. Tingireti. Nkamotebia, genda aye esabari engiya. Abana narengerereti ng'a nigo nkomoimoka mobwati eki arate ng'a nanye gochia. Naende onye ne fare anga onye ndiri nasabire anga ong'eire. Narengereti ng'a nkomobwati okorina epikipiki nasugunane magega ngosabu chibesa nasiame. Naende nkarora hapana. Kawaida ya abaisiki bache goyaka egekuba ng'a, nachiete nkamonya. Timobwateti? Ngaikaransa nyomba ngamata iga nde esabari engiya. Ngakora amatuko abere, ngaaka esimi seito ngatebi mama ominto ng'a ng'efea, nimbwate eye ogotira, ng'a eye okoirana, yaani ngobeka mogoka, kora aende onyore nekubaye, onyore nimbwate efea ya okoirana. Nkaro bagankani ng'a abana abwo oroche mbare nayabo, mpaka nachete mpaka nyomba, naende inaki okobabwati gochia narobi. Nkamotebia, Ase engencho atebete ng'a onye ndiri namorigereiri na amaiso ane anga namosiboire abwene, nintagete ng'ende imorigererie abwene. Agantebia, Itira aiga, orinere ogenva. Nkabogoria omwana omoke, oyio omong'ina mane kobua ararogete Isa, sobo, nere mono, ekero arwarire ng'a ogirekire iga nere are korangeria. Nkabogoria omwana oyio. Tokabogoria ebegibegi nkamosora nkaegwa efea ngasoka gochuga embo nkariina egari. Ko narinire nkamanya goakera omogaka one Thomas nkamotebia ngotira nde agankania nkamotebia ogonkania kende narokwa lakini no ogembe onde. Ekero achia koigwa ninchire ande agantebia sawa aye nsabari engima. Ngatira ngaika Omogaka obo ere Nairobi amete.
Nairobi are.
Okay.
Ngatira.
Bamura baminto abaminto bono seito mbare bare naro pi, ngakera babere nkabata yaya nacha igwe igwe buna mwaigwete nabaripotete, lakini maambia mochiche monkobe, ngaika country pass bagaika Igo ikomo igo na ibere. nobwoba kwabwate ng'a ase aya togocha kwenda ebieka, tiga oria abanto bamino. At least bakoire. Toramanye eki egochi gokobera ase engencho chimbwa gete chiarorokanire chitari chingiya. Namanya. Na inche Okay. nindaete ng'a nemorigereria abwene. Okay.
Nkaimoka nkomomura ominto omonene nkanyora oikire na oyo gatato. Ake igo nkanyora nomogaka one nere oikire. Erio goika Nairobi nsa ngapi? Inche naigete chigochia koba chinsa ikomi chia rimambi nariinete botuko na barabwo by saa kumi na mbili bachire bagatobogori Thomas oyo agatoira mpaka ase eng'ina abekire nyomba arenge tokamorora lakini nkanyora hali ni mbaya naigwete bobe ekero namokwania iga nkanyora ng'a tamanyeti lakini akamwana aka kaye kagachia komokwania nkarora o smiles. Akaboria, Ing'o ondetere omwana oyo? Omomura oye okomotebia, Yaya, mbache na ng'ina ng'ina oyo. Omong'ina tokagamba-gamba nere iga, ase eng'encho nintagete emoike ang'e emosibore bateire ninche, mbarosie endagera nabogorigwe nabeka atwo aragere na omong'ina, chaye ntwanywe nere eria mambia. Egaika mogoroba. Ororo mwango bono abekire. Rosemary. Eh, Rosemary Omosike nekamati omokogoti. eh, omonene oyochete, omokogoti gose Oyo, omonene? oyo omokogoti.
Eh, okay, ehe. Egaika chinsa ikomi na emo ngabata ingo turumbukante. Bagantebia yaya okobera aye oramorenda. Ngabatebia tingobera. Abana nabake ne esukuru bakare. Ngorina ande. Tiga ngende ndigie omonto ngonyora ngotiga nyomba ninchiche. Ngacha ngaika. Eh, eri bono mogaka ogo no amenyete Nairobi. No amenyete nachiche nere otokobe gochia orosimeri. Ng'aki otairana mo omogaka ogo?
Namang'ana Geresimi, ngotiira nde. Korwa magega iga ebing'ana ebi nabio onya gocha igoro ya oborogi, ndora ng'a na na ere naye nere naitabete. Erio namang'ana Geresimi ngotiira nde, nkontebi yaya, neri namo ng'ai naende narokwa. Erio acha Bono gocha.
ekero anyore ng'a ngatinde narwo pi ndagaitaba ng'a karibu. Tatebeti kogoika orachicha nyomba tomanye kwenda. Nachiche nere baka country pass gotobogorerio.
Nachiche mo isiko mwaba straight. Mm. Takworoge- Takworogetie ase amenyete. Nwarwire ebesa yagurwa amabere twanywa echae twensi. Nkanyora hali si mbaya sana, nkamura baria baminto barabwo, bakagurera omong'ina amatunda, bakagenda. Nkatigara ororo nkabuta buta. Igo mwakogana agoigetie ororo akaenda. Nere nagenda.
Tagotebeti ng'a ngocha ande gokwoyia gose oche mwane nyomba marogoba gose okore ki. Tagwenereti lakini nachia gocha erio mogoroba konde ang'e gosoka, nario atebete tu ng'a ntware kogenda nyomba otumoke, nkamotebia yaya. Nkarenta egari ngaturumboka ngacha. Bono omanyete ekenyoro nagetebeti ng'a tiga ng'ende ndigererie omong'ina abwene, mbamaete ng'a nagenda. Ko kwairanire goika abanto bache ng'a naki omong'ina are. Kumbe mbare gotaka. Siriae esoke ng'a omong'ina naigwete bobe. Rochi barabwo bo abanto ko bababoria bateba, akosaha, nkobua nare. Inche bono naeresa buna are, buna namanya orore. Ngacha konyora omosike oyo orwarete ore nyomba, kumbe baigure bobe oripotiri. Ko nkorwa ekonda, takagerete ng'a ninchiche mapema. Nyomba norori oyo? Omoiseke naro omonene okorokwa Milka, orwarete ore ka. O ekamati enene. Ekamati enene. Okay. Kwangorwa korwa epaara iga, ngoika ng'a eno are inche kooni nyomba abwo, nkogamba aa nesimi ase inche are noboremo ng'ori, mogondo akare. Ngakung'ima iga iga. Ng'a yaya mokuna komotebia inwe amang'ana amange buna mama agenderete agakuna gotangasa. Nigo mbateete siri emanyekane rende buna omong'ina arwarete. Ekero nariigwa oo, ngaeta okorire kogamba, ngaika ang'e ngaikaransa nse aa gesuna ntaraigure enyomba. Ngachia goakerwa Josephine esimi, tabogori, nkamanya basi bosi kera gese nkogamba more. Nkamorikera emessage, nkamotebia yaya, nyabere. Onye nkarigwe na gotangasa ng'a omong'ina narwarete, mot- ribaga nkoteba obwenire na egasi ya kare, nyabere. Aro naro ripura aye nang'akera, nkomoboria gaki, abanto ko baramborie, bono mambia aro erabe gose taraigwe buya, nki nkobatebia? Ko nabaeresa ng'a yaya omong'ina naigwete bo, ng'a yaya aye okenene tiga aywo, chire nde ngakira. Ekaba ng'a emetienyi etato ahebi, omong'ina oria agasira. Buna kwarwete mpaka gwachete emetienyi etato communication teyari na omogaka oo. Teyarengeo.
Okay. Na abana baria bono mbache banyora rinde nkura rinkari, mbatiga. Ehe. Omong'ina agasira, agasira obotuko, mambia inche mbatotebeti gocha, mbantebeti ninche narenge kaa, ninye moisiko oyio orwarete ore nyomba. Yebo. Mambia bogaki Esunday, nkaboka ng'a rigia nie abana baende ekanisa, nkanyora omwana oyo omomura ominto korwa seito, okong'akera esime, mbuya morii, naki moenderete? Mbuya tore. Ande taiyo, yaya, soka angoo. Korwa ase abana ngasoka, ngotebia, Yaya, tata ominto omomura ominto omonene, tata ominto ng'akeire esimi ng'a omong'ina oria achiete agasira. Ngomotebia, Bali teiyo ere kenyoro aa. Ng'otebia ise ere, ise nigo amenyete Nairobi Westlands, ng'otebia ise ere, ng'a yaya gose ntoo. Bwakon. Nkamotebia tiga toranyetiga igo, abari teiyo tobwate nkaga inse ne entegerero. Ngakira rege ninkaigwa ng'a embeo yasoa, ngatebia omwana one omonene erinde erio are class eight, nkamotebia yaya natebigwe ng'a omo baba omino asire, lakini tiga torakira igo. Tokarosia echae, agacha goaka esemi okorora ng'a ga gose ebarosie ng'a rende onde teiyo tobwakera. Agachaka goaka esenduku yaabo ang'e chinsa isato. Na inche naroche ng'a tingotabanana, baria nabo rigocha kondarera ng'a ng'okoriteba titorariteba. Ngakira auntie boka baga be- batebe, bagacha gokwana ang'e chinsa isato. Josephine oyo iga abogoreti ase emiaka ng'agera agateba ng'a nyenye chingoko, igo buya bono monyenye chingoko morie. Omong'ina okorire ki? Okure.
Celebrate. Omong'ina amatuko agaika bakamorenta. agatindekwa. Abana abaminto be chinyomba chinene korwa nyacheki na echianka, ase engencho chibamanyete, na omogaka one mbaroche oborege obo bwaye, bagaikaransa ng'a tokoirana goira omonto gochia aase amenyete, banta abanto rabakonye. Mbaikaransa babaanga, baata oboremo, baga- bakabateebia, Mambia imochie ande nkorostere oboremo. Abana abaminto bakaanga, bakabwatana omomura oria omoke. Bakamoteebia igo ng'a, Mbori mombori gwato. Mombori gwato. Kero omonto tiga akore ebinto biaye. Ee. Ehe. Bono okorora abasunyi goteba ng'a agoita mama, naende ba- mwatire oboremo, oboremo bagakana mbori gwato. Mhm. Ebirengeri biabo bire ng'a oria takomenya. Mm. Okay. Ekiagera nonye nechiombe chiomong'ina echi chinde asagarete ekero chiachete nchiabaganetwe nse abwo nse abwo. Eng'ombe naetwe, abana abwo babagoretie botuko, Gose ne saa tano saa sita bakaira. Eyachete gotoka ang'e mati eri rogoro, ase yatama gochia omochie, korora obwabo botari. Ebinto bono ekero bigokorekana bionsi iga, ng'a eposition ya omogaka ogo nere riia eye. Ere ase abaiseke aba.
Igo nere nabo Iga ere. ere agwo narembe Yohana mosimamo, ogocha asore ogoteba kira kiri aye nkira. Okwenda gochia bakomorangeria na onyunywire.
Okay.
Eng'ombe eyio nainche bono ekero yairwe igo ngateba ng'a, noe bono inyansa. Ekero bono nainche omong'ina okwire ebinto amang'ana akwanirwe, ebinto biaye mbigwansa. Nere akagechigwa, ekiagera ekero yairanigwe abagambi bacha abatureti konya kwanera, agateba yaya, nyeoni, nyeoni, abana abamo bae chibesa, bagure ebituma, ekeri gete batabwati. nyomba. Ng'ombe eyio ekaonigwa parari, chitinji etio nkaanda, ore mobogasu agwatwa rituko ria ekobwati, abana aba mbancha kobwatwa bachia koinoka bachicha nkabaragere, bais- nabo abaisiki bagasoa gokura. Inki bagokurire amatanga akaera? Oboremo bwabo bwatirwa. Kaye. Bagakura bagaikaransa embera ya ng'ina nse iga.

Abana baria mbaibanga bakagenda, lakini nonye baende omwana oye omoke ominto okorokwa Rosemary nare atigarete aa. Akarangasa ngochia kogenda mogondo o chichororo, riria nkore mobera bosio buna omwana ekeng'werere ekero agure kiaronga bosio, aro intwe are abebe togokururana chigoti echi ase tokorema, nabo omobwate aye kwanyora esukari yaberire riria okorema omonto onya kobera bosio gokwogerera. Mwaraakana.
Kwamwagi.
Chikureti nchiarabete sana. Abagambi bake mbesoa etima ase abana abo, abanto bake. Lakini rende omoerio nkiagambetwe, akaera, tatiga konya nonye baiyire ebinto biria bagaka babegete bioboremo. Lakini rende bagateba ng'a tiga naende goche gwatua gose biaiyirwe, ngabatebia yaya.

Bagatana na batato chinyaroka, bono egatoka ng'a ong'ocha kona komorageria, nateire oboremo nere. Nere rituko nareo Bono nkwancherire ng'a abanto siku ici omonto abanto sibwate nabo abwate twa- risogo. eh, bono abanto twateire oboremo. Batato. Rosemary oyo nanyuomire nasogete na oyonde ba- basubati aba babere bande mbasogete. Rosemary engaki eyio nasogete rakini egatoka ng'a ase okabati mbaya nyacheki.

Tokamenya nobosibore, togasoa komenya buya igo lakini morembe aro toiyo. Ngocha bare baekwana kwania abwo korwa mwa omong'ina abwo, monto nabo agocha bwa omaomana, omwaika mokaranyora, ime oboremo bwa biya ki, mwangire kogenda seino nyo mbanyoko babae oboremo, ngocha bare baruta amatusi, lakini.
Aye okoigwera.

Egeka keng'ani ngaki amerire nkaga. Gesa kwaruete Nairobi ogacha ka. Egeka keng'ani ngaki orabare aberire nka. Tana gocha.
Gesa kwaruete Nairobi. Aa. Egento kiamorete na amatanga. Amatanga amorentete. Akabere wiki eyemo yoka. Mm. Akagenda. Miaka ere nga kwaberire nka eye iga mogakogata taiyo. Ase bono iga ninde twelve years. Igo bono akagotigera esegi ya ebieka. Esegi ninche gete nare konyerwana, obuya na ekenyoro gekambwatisa. Ataiyo pi.
Ere nobogoyio gonsa chinde ong'akere ase ime ontebi, Tiga amang'ana ayio rie ne egari oche. Batigere oboremo. Ere nabae ontebi, Batigere oboremo obo buna enchwe. Na inche bono abanto bande ng'akwa ogosuka, igo bono nare na ribiasareka. Abana abaige bago igo ase emiaka ikomi na mbiri. ebaroche ise wiki. Ee, erio achete goti- ko- arentete omobere o mama omwabo. Ngo- ngo- ngoraborie bare ng'a tata ng'ayio are eh, nkogoaka are esimi yokogamba na abana ngosomia are abana oyio ore bono omogaka oo nkorwa are school fees ngogotumia are buna omong'ina oye kore kaa ase emiaka eye ikomi na mbiri Yaya, erio agocha gotindeka mama omwabo, omwana one omotangi nigo arenge class eight. Nari agochia gokora, naikaranse agamotebia, Ikora omoke, atindeka ng'ina Novemba, Tuesday eye omwana ogochia goikaransa KCPE. Igo amatuko naro ayio ya KCPE. Akamotebia, Ikora omoke esukuru okwenda, nero ngokoira. Omwana nakorete amatemo, akarangerigwa St. Angelas, Sengera. Lakini ise korwa abwo, tiga ntebe ng'a aro gare form one.

Onye ribaga nkobeka ase ndanyare, omwana naitabete nkemobeka esukuru ere moino aye korokwa Bwaitang'are. Aria ang'ete chilifu chiaye omwana asomete mpaka agakora form four chilifu isato. Aha.
Buna omogaka ogo Ninchirwe agotemeresa. efees lakini nkabwata silingi elifu na mia tatu na mia tano nkagora ebag. Elifu na mia tano nkamenta silingi mia mbili igoro akaenda akaya goika chigames. Chianga chia games. Iga ebesa yaye ere nabo yatumegete ase omwana oyio omotangi igo. Okwo nakwo Igo. ogosomia nsomereti omwana. Bieka.
Eeh. Sa batato bande. Aba bande tana gokwana. Omwana oyo omoke ore grade eight, kare seven ii last ii anyigwete ng'a narigetie, okora ng'a narositie enamba ase esimi yane, agaaka esimi ase agete. Naigwete aro nachete agwo nkanyora obekire chibesa chikorokwa siringi mia saba gochia esukuru.
Igo gochakera 2015 mpaka buna togokwana iga Mpaka bono chibesa iga omogaka 2025. ogagotomeire na elifu tatu mia Mia saba saba na chindiete chiaye.
na chia school fees Echindoche aro okoboko inche nisato chiaye nchisoete esimi ime. Echi mia saba aro omwalimu nantebia ng'a ise natomete Siringi mia saba. Emiaka komi na mbiri. Inki mokobuna nomogaka oo mwagosanete ande? Inche ntwanya kogosana nere ande. Emiaka komi na mbiri nonya ne kogania omonto kemobere. Tanya nkwanya tanya kotaka na gogotebia ng'a kende. Tanya gokwana.
Lakini inche rende ngoikare naye ng'a abanto bande ng'aye tokure amang'aki resi, emionyero okire taye togwaka. Ngoaka narenge, nabo ngomotebi gose inche onye aye ibaga tori konyora inche ngocha ande, ose kang'ora igo ontebi ninche ngotebi, yaba ninche ngotebi. Bono eraundi ende nabo orachie goaka esimi, tabogori. Ngacha na inche nkanyora nakoekire igo, nkatiga igo nkagumbia ng'a tiga ng'ombie ng'a taiyo. Okaba mobura koibegete, Mh, kaga ng'a bono nabo nge naro taiyo. igo.
Bono inka yabeire buna yabeire, morembe toiyoga, ng'aki mochiete mogaenderera gochia aria bosio totarachie goika bono ase amang'ana y'omogaka oo ng'ai moigete mogachia kwomerana nande?
Erio twane koba igo, nachete ngasagarigwa eng'ombe inya gokama amabere, ngacha igaikera eng'ombe eywo enare gosiba, ntogite timochi nabo ore igo, ngacha nkabogia monto mokungu tingosoka nasiomeri. Nkarenta akabweeri, nkabeka ang'ene ase enkuba ekomotuga, naigora etirisa, nasieomeria eng'ombe. Nario abana b'abaminto bachire ng'a ebiaro ng'ane ng'ai bai- banyoranete bakarosia ekomiti bakagedecide ng'a Nigo baigure report ng'a kwagitire isiko nyuma. ee. Mhm. Bagachicha,
bagocha bakanyora isiko emambia yarenge, inche nkaimoka korwa inse iga iga buna nakaama iso iga narore, ngatiga chianga ngasoa nyomba. Nachia koganya abanto basoe. mbasoeti. Eh, Mogakera nkwamora oyo obo, lakini torochi mosibare. Ee, Ehe.
ngabaganyera nyomba mbacheti ngachi goikaransa monto tari gocha naende ngasoka nganyora mbaiyo nonye nsagotira kumbe ebae tarioka Mhm. basoa mo omong'ina abu nyomba Mhm. bono okorang'ana riria baumerana bonsi Mhm. nyomba nkairana gosibia chianga ntabarochi rende Mhm. ngenderera gosibia chianga Bono riria mbanyorete bagosoka korwa amauga bonsi enchera, buna bachicha korwa abwo iga, yaani nkanyotwa amanyinga akorwa amatung'a akororokia korigereria. Ekero asiomerie ang'o ng'aki obwako. Nkanyora bakorwa aa bonsi. Okay. Era ime. Igo ege giataka osiomerie, kwataka korora ng'a mwaka oyo ng'a yaenda na omokungu oyo namorore korwa maata. Kera tara aa akaodi. Tagete Igo yona. orasiome risigo, Ee, kogochi ngaguna. korigereria igoro, Nganyora aba bonsi abana b'omong'ina batano. batano. Manyinga akanuma, lakini ng- ng'a- tingotama, timbwati igoso. Nabo okobu- nabo barabuge ng'a nkiagotamera. Tintameti, ninsande. Bagacha igo, bagaikera inse. Omogaka one nere ondangereti ng'a nyaboke, naki ng'itabeti, lakini nkakororoka. Amanyinga akwangete. Aye, ngatenena tu lakini ntaitabeti nkarigereria iga gochirogora. Riria buna narigereria gochirogora iga, nari omomura oyio omentoro o Nadi nere otang'anete kong'aka ogoaka okokoma. Ere nere otang'anete goaka na gotabora. Inse aa nari gosiberia chianga, bakang'ita.

Banto batano. Banto batano. Mwaka ogo okorangeria nyaboke, manye ngakwangire toitabeti. Tinyitabeti. Momura omokama akorwa agwo akagwata omotwe. Ehe.
Konyebwa akire anto bachire abande megondo, gachia gokura ogokura kori kwarimo,

Erate nina aria akirete. Ore amani ngoka. Abere amani ngoka. Nao nabwete ense aa. Konachia goikaransa iga nse nkaranse nkamobori tomokwamini korenta abana bamino bang'ite enku ntige abana. Onye amagoso ayio arenge nkware gocha otebie amate mono onseri. Timediente ekio nakio amosoete. Nario asoete kobatebia ng'a tiga.
Lakini oumiete. Totebe mbarenge na hacha nonye nesimi, obunche barenge na hacha na rigiya risimi nonya nabegete insa iga, nkabogoria esimi konya twagambire na moisiko ominto mambia ong'akeire. Nkamong'akera nkamotebia yaya nonya nagotai twabokire buya, yasarekire, twamochire na abana bamwabo bang'itire. Agantebia nachire. Erio abana abanto chinyaroka bachia koigwa igo.

Lakini bakaba abange.
Bagateba, Kwansa omoiso, egesani eke emeremo naki totagete iga, naki giakobekire oyo naki obwate chibesa? Eh, bono kwarangeria ache. Eh. Mhm.
Nkamng'akera nkarora enchera bare esukari onye bagomiokia ey'amate, nkamng'akera nkamotebia tocha, agantebia inaya bu- rangeria epikipiki nachire. Ng'akera enyaroka yane ekore ekebarua Nyangusari, nkamotebia ninchuo orore omwana.

Boisigwe oyominto kagochia, nyaroka yaye ngokorera ime are nyagitari, oakeire abana are bosongo, mpaka abamura baminto, abana abwo bagacha. Bagoika itumbe bagasaba abasikari, bagatebiwa yaya, onye inke gochire igoro, minyoke mosabe nonya nigo are noanye. Omwana oria ominto natang'ana goika, buna achia kondora, ng'ikaransire igaa enchera ande, agakura. Nario bagotaboka ekiagera bono ense yaichwire. Nario bagocha komonyora ng'a osoire ecompund. Josephine namorusia ekerondo are akamominyokia, akabogoria ekenunguchu. Buna oyio ominto akaminyoka iga agachirukera are, akaminyokera echaye ya abande gotira agasoka para. Akabogoria epigipigi, akaminyoka igare. Akoi, ririba ase nyita mbaira na nyomba bwate ebitanda, akamwana kari, egetanda keria buna bata noo kare igoro, nkagwe nakanyora inse, inakabogori. Ire ari nte manye ntamanyete ase eng'encho y'amagaani timanyeti buna ande, ngakabeka iga. Kombe nakabeka amanyinga ime, bono kare amanyinga oka. Omwana oria ominto na mokamura ominto nacha, obogori, bamenyokana kare agogochia igare. Bono okorora ng'a nonye na eserikari yachia korora ng'a onye omwana ore iga. Oyo omobwate engaki aro mba mbatebaneti serikali yachete ase obogago. Egatuka na abanto bache ng'a yaya omokungu one omorogi mpaka ching'iti nabwate ngoeta torachiato richani. Omogaga oyomo para abwo namotebeti ng'aki kwanza mwachire obuya mwachire mobasuka naende mwamoitire tosoe nyomba abwo. Buna mogenderete gotagora ebinto igo, torara ching'iti echi chia ebinto bigasoka igo, bagatuguta ebinto gocha isiko emerango batetetia ang'e ebitanda, serikali ko yachancha egateba oyo ere korarusia, nkabogorigwa ng'a nkairwa nyamache, ngoika nyamache bagankana, ase buna iga iga amo gatigete bono bachia gosiba soni, amanyinga ganya kobusia bagatebia yende ika omoto ogenda. are. Moire bosongo ak- momo akore receipts ska. Nkabe kwetura nse bakuru nyamache, nkaenda bosongo. Nkarwariwu, nkandwari, bagate yaya, aiga tachieti ime lakini egento keria kianyegera ne emeki eye ebere. Kanya kogurirwa amariogo igo, kanyora Nyasaye ongonyire, inkabwena. Ngokora amatuko abere abwo nyagitari ngochi koboka. Amagoko aye kumbe riria baitete nkanyora mbimbete, naende baka bakanyaaka x-ray, lakini naro bagateba obuya chinyama chioka chibutabutogete nabo gatakoneria. Nkaigwa amariogo yokona kweng'ura ngateba rora nkobera emetienyi etato ntari kobwata kende igere twebereri chinyama echi chikamoke chiome. Bono rende ira nari gocha onde taiyo orankorere, ko narwoo nyagetari nkaenda seito.

Ngai rusia yaito, chenga bera ororo. Lakini rende aro bono gose nobua bangure aka arenge esemi oteba, inwe shughulika neba mpanado inwe rika nse inche goakana. Nigo arashughurikere aba. Akabarusia ime, buna abaruseti ime, akaenda naaro pi. Inche nonya nogocha kondora. Buna achete kondorera aria iga. Nabwenire ntabwati engaki, igo bono mbori ng'ai ngaki ere tamaeti? Abasubati aba ng'aki bachete gosibwa kera ngagetwomeranete etwomeranete case prison ng'aki bachete kobwatu ng'aki mokorete ki na mware gocha gokorera amang'ana aya nka mo solve nka motebe ng'a bono tiga erere nka rikama bagocha gosibwa. Abana aba baminto erio mwaisubati ominto aende gocha ne eserekari yabaira mbachi ba. Babeka epondi basoka, ekenyoro ngiairana, nonya embacheti kondora abande bakengocha barenge, abagaka mbake esemi gocha bateba, nwanche mochiche amang'ana aya arure, ogembo, tonyakwane. Ngateba gose naende ngocha kwanga inche na omorento, naende nabo bagoteba ng'a ngwasibete abana omochie, nkabatebia timbwati mochando, ekiagera Nyasaye abaakana, bagantebia bono ochia obange otire gocha, nkaruka. ngacha tomochiire. Ngoika iga abana baria bachiire na barabwo, bakaba bono bagochii buna bagochikwa. Rinde bateba buna togocha gocha ntochie toikaranse, bagoika iga omonto orara iga buna aruume aria ekoti, ochia orara mambia ikomi na emo, Ochiire. ochiire ochiire. Bagochia kobaakera esimi, buna omwana oyio ominto na omogaka one Tom, bagasoa gotebia momura oyo omwabo ng'a, Kegambaa otokorere. Buna okobaboria, Naki bono ngochia kogamba? Gose mware gocha mweresane na inche nonde omotegereri, mbabwate ase inche bieka ngochia kogamba, tomwa amang'ana arigwo. Tachia konyagamba rende, ngacha nganyora ba- emete yao niigwe, emegondo yakoonde isiro yabo, chigoti yabo, nari ngocha koigwa embeo ng'a yaya eh, bakorora ng'a banyorire enchera barakebue, batebire, ebarome timbataeti mabera, bakore, kekobue. Bagonchokia bakogambie. Nomogateba bono turu turu tiga togende kotini oyo Ngateba okobua bono abue. tiga kembue rende inche timbugati besa. Mhm. Tiga kembue bangambie. Ekina Aba- eh, gekero. bono aba iga ekina bono kere aye against abanto batato. Batato. Mhm. Oyio ore momura omento na esikamati babere. Mhm. Ekina bakagesuguma korwa omotienyi o kabere mpaka omotienyi o ikomi na rimo. Mhm. Tarehe mbili. Nari ba kiababuete.

Ehe, ng'aki riarenge rituko eri? Rituko eri nabo riabete embeo, Mhm. ekiagera rituko eri riachete koba eri ya Jumaine. Jumamosi nkanyora omotureti lakini oria bwa ekenyoro kia gesarara, Mhm. ogocha na omogaka oyomo. Agankwania nyomba agantebia inacha. Nabo ndarware mbe eriogo. Mhm. Ekiina ekekworosia giachikirwe omotienyi kabere kabere nkoera keria. Ng'a ribaga, nkamoteebia timbwati mochando onde bwensi abana na abaminto. Aye bakwanire, onye bagwancha, twende torusie ekiina. Bagakwana, akabaakera esiimi. Omoiseke oyio ore nyomba nigo achete agasogwa omana, nkanyora orimanyire. Korora baria bakamwakera esimi ng'a nki akona gotosororera ng'a tosabe amaabera. Nkanyora okwoma na isiko ang'e omonto aane gotoma abanto ng'a ng'a basabe amaabera. Bono baonchokire igo ng'a ninche ntagete. Yaani kwarorire ng'a naye orasibwe? Ee.
Ngateba gaki Omonene one korwa agochia, nyabere. Naende ekero nanyete nomoturetie inchera namtetie iyo mbiro igwe naki abeire. Ng'a ninche ngacha ande gete ngosaba, bono tiga aye ekero abe, gochia abwo kebe. Aria tochiete togaika agwo Gembo, chinsa chikaba togasoa ime, ebina bikarangeria igwe bakarangerigwa. Aro buna barangerigwe bono abwo rituko erio ende ekandoma. Nabe nabogete aro nonye nkorwa ande nobwabate inyweti nonye chai. Nkaba nobwoba ende ekonya kondoma. Bono ekero nari nkonyora omochache ogasomera amastaka abo, nakobatebia ng'a baa kewiki ena kiababuire basiberwa. Nkaba obwoba na inche bokoirana gocha, nkabogoria esende ngakire omoturetio, nkabatebia abana aba abanyetumeti bachia basiba. Ekiagera mbero Rukoti aria ing'iti iga estage iga aria Ogembo korina iga aria gocha Itumbi baetie yaani mbio mbio egesunte.
Baetie gocha prison gose ang'e. Mmm nigo aria ang'etire Ase esegi. birukire omonto emiaka ebere ebere. Nkamotebia basibirwe. Akantebia yaya tiga kwabua nabwo besiba. Aye ninchwe korora. Rituko riria bagosibwa ng'aki bagotebetie aria inki mokwanete aria? Mokwaneti nonde bwensi? Nonye mbarabwo.
Mbagakwanire nainche nare kwende baria bare koriina egari botuko baikana maambia, bono nare gochia mono nabanyora ororo. Okay, bono nkoirana okare gocha. Bono inche nkonkoirana na baria baetigwe na egari, nkaena ekiama ene, basibirwa. Ngateba tiga ngende rende ekenyoro naende kera keraonchoke ng'a nasibire abana bamwabo babo. Ekero agakira bagaka bake, abanto banene, akabatebia, Yaya abana baria bachia basiba. Bakamotebia, Yaya, nabu besiba? Ninchuo orore abana. Ngachicha ngaika ka. Mwaka ki oyo?
Nonyorete chitariki? Chitariki basibetwe tare mbili Novemba. 2022 nigo basumete ang'e nine months konya kogenda koti. Ngacha rende aro buna abana bamo nanyorete mwisuka omwabo ere esemi yachire mapema okora ng'a ririni batararime gochia esemi mbagete. Ekero omwana oyomwabo achia kondora aro nakuurete, akanyora agokuura akurera, ng'a nasibire abana bamwabo, ng'ina nakuete tokaria, naende twasibire na nasibire na abana bonsi. Ngacha iigo, aria ekero naigete auma ne augete yaani rioka rioka okorama ogokuura naye esukari njambete kobera. Ngosoka bono omogori, lakini naende ekero nagera abana baminto bagantebia yaya, omoiseke oyio narusetie gonkonya, agantebia yaya, nonya ya- yare koba ng'a naye, ogenda ose bado naintwe nabo tware gocha torere, motiga tiga yare. Damu ni nzito kuliko maji. Eeh, tiga are. Kana gokura rituko eri kararete nonya botuko, agakura obotuko obogima. Oyo orwarete bono ore ka?
Ee, Mhm. kura obotuko obogima. Ng'aki arwarete kwansa?
Omwana oyio ominto gasima nere ororo, Mhm. lakini abana abaminto onyora ng'a mbanchete mono erieta oborokia. Mhm. Bono batenga mono nere nokorokia.

Aba nabaige bono togokwanera basibire oigwete etariki irenga tare mbiri November 2022. Abwo bagera mono toiche aa ase engencho emiaka ebere eye riria basibetwe ebatakeire gosiborwa ewiki egocha chitariki ishirini na nane chiomotenyi oyo okabere 2025. Bono mwaikire iga bono abana basibirwe bono gati igaa mosacha ogo nagoagerete ng'a kwasibire bana baminto bono kwa. Tacheti goaka.
Oraite mwanche omorigereria, ntaete bono okirire agwo, obwatire agwo, nkoretere ensemo ya kabere ya omogano oyo iga, buna togo buna bono estory ya prison bono yachakire, ng'aki egochi korwa. Subscribe naende genda kobwatia emegena eye.